ביי אונז אין אמעריקע, די קומענדיגע וואך זונטאג פרשת ויקהל פקידי גייט מען רוקן די זייגער מיט א שעה פאראויס, א זאך וואס באפאלט מענטשן שווער, מען פילט כאילו מען האט בא'גנב'עט א שעה, מען האט אונז אוועקגענומען, מען פארשטייט נישט פונקטליך פארוואס מען טוט עס, ס'עפעס א חוק בלי טעם, א שווערע טשעינדזש, ס'נעמט צייט ביז מען געוואוינט זיך צו, ס'שווער. האב איך ערקלערט צו מיך בסייעתא דשמיא, א נקודה למחשבה וואס מ'קען זיך ארויסלערנען דערפון א פאזיטיווע מעסעדזש. און לאמיר מקדים זיין מיט א ווארט וואס איך האב אמאל געהערט בשם קלויז מאגרוף זכר צדיק לברכה, וואס האט געזאגט אז א איד ווען מ'פרעגט אים די זייגער אויב יעצט איז איינס דרייסיג, עט ער זאגן ס'האלב צוויי. פשט איז, ער זאגט. אויף וואס קומט? ער זאגט נישט וואס איז געווען, ס'איז נישט האלב נאך איינס, ער זאגט וואס קומט, ווייל א איד דארף אייביג קוקן פון יעצט און ווייטער, וואס קען ער מער טון, קוק נישט אויף צוריק וואס דו האסט געטון, ווייל דעמאלטס קענסטו ווערן צעקלאפט און צעבראכן, קוק וואס גייט זיין, וואס קומט. כ'מיין ס'איז נישטא קיין פאסיגער זאך ווי יעצט ווי מ'שטייט אין די יאר. פאר חודש ניסן וואס די ארבעט איז זיך מחדש צו זיין א קרבן חדשה, און מיין איך ס'נישט דא קיין בעסערע זאך ווי מ'קען נוצן דאס פאר אזא שיינע משל, די ווייסט מ'גייט יעצט רוקן די זייגער מיט א שעה שפעטער, קוק וואס קומט, מ'רוקט נישט די זייגער אויף צוריק וואס איז געווען, מען רוקט עס אויף שפעטער, מען גייט מיט א אז כאטשז מיט א ברען אויף פאראויס. די הייליגע קדושת לוי און די ברענעדיגע קדושת אויף פורים קדושה ראשונה, זאגט ער אינמיטן זאכע פייערדיגע ווערטער, זאגט ער, לכן יכנס עצמו, מעשה חלב ועובר עין. וואס איז דורכגעגאנגען איז מער נישט דא, און מעתה הוא מקבל עול תורתו ומצוותיו, פון יעצט און ווייטער, פשט איז כדי צו קענען זיך מקבל זיין פריש פון יעצט און ווייטער א פרישע התחדשות, א פרישע עול, מוז קודם זיין א שטארקע יסוד פון פארדעם, וואס ווערט אנגערופן פעקטארי ריסעט, מען גייט ריסעטן די גאנצע זאך, אלע פיילס ווערט דעליטעד, מה שחלף ועבר עיין, ס'איז מער נישט דא, נאר אזוי קען מען צוקומען צו הזכתש'ס, ווייל אויב זיצטו מיט דיינע אלטע זאכן, אויב ס'איז דיך אזוי שווער וואס ס'איז געווען, קענסטו נישט טראכטן וואס גייט זיין. פארגעס, לאז אפ, מען הייבט אן מיט א פרישקייט, מיט א הזכתש'ס. איינער קומען צו ליבאוויטשער רבי און האט זיך אזוי אויסגערעדט צו אים מיט אזא צוקלאפקייט און א צובראכנקייט, זאגט ער, רבי, איך האב אזאנס צאמגעזינדיגט אויף די וועלט, די וועלט וואס איך לעב יעצט האט נישט קיין תשובה, איך האב אין די וועלט געטון אזויפיל עבירות, ס'נישט מעגליך אז דא א תשובה אויף פאר מיך אין די וועלט. גיבט אים ליובאוויטשער רב א קוק אן און ער זאגט אים, פון די שטערקסטע יסודות וואס די הייליגע בעל שם טוב הקדוש האט מחדש געווען מיט תורתו איז, אז דער אייבערשטער איז מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, יעדן טאג איז א פרישן וועלט, און דער וועלט וואס דו האסט געטון דעם עבירה איז מער ניט דא, דער וועלט איז נישט דא מער, די וועלט וואס דו ביסט יעצט איז א נייע וועלט, אין די וועלט האסטו נישט געטון קיין עבירה, ס'איז א פרישע וועלט. אזא שטארקע בליק וואס גיבט א מעסעדזש פאר א מענטש פון חיזוק פון זיך מחדש זיין, ס'איז מער נישט דא, ס'איז דעליטעד, ס'איז מער נישט דא, ס'איז א פרישע וועלט. מען הייבט אן מיט א פרישקייט, איז טייערע צוהערערס, די צייט אין די יו וויזניץ שטייט יעצט און מען גייט רוקן דעם זייגער מיט א שעה שפעטער, געב א טראכט ארעגן מיט א פרישקייט, מען רוקט נישט אויף צוריק וואס איז געווען, מען רוקט וואס גייט זיין, ס'קומט א נייע. חודש, עס קומט פרשת החודש, מען גרייט זיך אויף פרשת החודש, פרשת פרה איז א הכנה פאר פרשת החודש, מען גייט זיך מחדש זיין, ווי אזוי איז מען זיך מחדש? ווען מען קוקט נישט וואס איז געווען, מען קוקט וואס קומט פון פאראויס.